Xana xitichi xa Munghana Lonene FM Makombandlela xi xavisa masagwadi ke? Namuntlha hi ya vulavula hi masagwadi lama a ma ri kona ya vunanga bya Xitsonga lama a ma khomeriwi erivaleni ra mitlangu ra Nkowankowa eka siku ra tolo a ku ri siku ra ntlhanu Hukuri lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi. ku na swiyimbeleri leswi nga fika swi tibukutela masagwadi eka siku ra tolo leswi swi katsaka swiyimbeleri swa ku fana na mr post nomonde oscar makamu themba nyathi daniel brothers mixingu na van'wanyana Swi tikomba ingaku lembe na lembe endzhaku ka masagwadi ku va na swisolo swo tala hikokwalaho ka masagwadi leswaku ri a ma fambangi kahle ku va ku ri na lava va kombisaka leswaku ri va vilerisiwa hi mimbuyelo leyi nga fika yi va kona eka masagwadi laha mi kumaka leswaku ku va na swihehlo swa ku ku nga va ku karhi ku xavisiwa masagwadi eka Munghana Lonene F_M makombandlela mina ni nga hlamula hi ndlela leyiwani. A hi na vumbhoni bya ku himpela masagwadi ma xavisiwa eka Munghana Lonene F_M makombandlela. Loko ko humelela munhu loyi a nga va ku na vumbhoni ni twisisa leswaku ri kumbexani xivutiso xa muxaka lowuwani a hi ta kota ku va hi hlamuleka hinkwerhu ka hina, kambe sweswi hi ku a hi na vumbhoni ho vulavula kumbe ho kumbetela a hi swi tivi leswaku ri xitichi xi xavisa masagwadi. kumbe ka njhani na kambe lexi hi tivaka xona i ku swiyenge leswi va ku swi ri kona eka munghana lowunene fm makombandlela hi leswi vayingiseri kumbe valandzeri va tinqambi ta hina va vhotaka naswona laha ka ku vhota munhu u vhota hi ku vuyelela hi ku ya hi laha a kotaka ha kona swi ya hi xikhwama xa yena leswaku ri xi enti ku fika kwihi leswi vulaka leswaku ri tinqambi tin'wanyana ta swi kota leswaku ri va xava airtime yo tala va vhota hi ku vuyelela kumbe va xavela vanhu airtime ivi va vhota hi ku vuyelela ku kondza va kala va wina leswi swi endliwa na hi swipondzara mi kuma leswaku ri swi xava ti-airtime ta mali yo nyawula va xavela vanhu leswaku ri va vhotela xiyimbeleri xo karhi Se leswi vulaka leswaku ri na xipondzara xa nghenelela ka ku va xiyimbeleri xi kumeka xi wina sagwadi tanihi ku masagwadi ma winiwa hi ku vhota. Hi na xikombiso xa kahle, Themba Nyathi u kombise leswaku ri a komberile na le kerekeni ya yena leswaku ri a nge vi kona ka tin'hwetinyana leti xikongomelo ku ri ku hi u lava ku famba hi tikereke ku hambanahambana ka tona a karhi a ti gangisela ti vote se mi ta swi vona leswaku ri swi va swi ri henhla ka xiyimbeleri leswaku ri xi ti promote njhani hambileswi van'wani va ngo ku na xiyimbeleri kumbe swiyimbeleri swo karhi leswi swi nga wina masagwadi na ku promote swi nga promotanga kambe swa swicele a hi swi vekeni a tlhelo lava va va ku va ri na nkateko i swiyimbeleri leswi mi kumaka leswaku ri Laha ka nkhuvo wa ku tlangela masagwadi swi va swi kume swirhambo leswaku ri swi ya nyanyula ntshungu leswi vulaka leswaku hambiloko swi tshuka swi nga winangi sagwadi swi ta kumanyana ku phema hi mhaka ya ku swi rhambiwile leswaku ri swi ya nyanyula ntshungu leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel mi nga avelana na hina mavonelo ya n'wina eka ti-comments leswaku ri n'wina mi swi vonise ku yini swa masagwadi ya lembe ra magidimbirhi makume mbirhi mbirhi